Монда килүем минем шундый кызык булды. Мин гомумән алганда үземнең тормышымны челтәрле бизнес, гомумән алганда сетевой белән бәйләрмен дип уйламаган идем. Э, мин инде болай үзе актив кеше. Бала чактан шундый актив булганмын, төрле нәрсәләр белән кызыксынганмын инде. Студент чакта да инде шулай. Ләкин менә шушы тормыш юлымны әле тагын яңа хобби

кулланучы булдым. Мин анда бик актив идем, э, кулланучы булсам да, э, нишләптер миңа бизнесны бик яхшылап аңлатмадылар, андый наставнигым булмады. Мин инде үзе өчен үземә генә кирәкле белер алырым. Әкренләп инде мин Avon э, компаниясенә киттем, анда инде 6 ел булдым, кулланучы булып тордым. Студент чакта үзегез беләсез, орзан кирәк, студентларның акчалары юк бит инде аның. Менә шул Avon-да орзан гына продукция дип, шулай итеп кулланучы булып тордым, танышларыма, дусларыма заказлар ясап инде Лайк миңа аңлатучы булмады, бизнес турында сөйләүче булмады. Бары тик куллану ягыннан гына мин э, хәбәрдар идем. Һәм э, шушы Эйвонда эшләгәндә, шул 6 елларында инде мин э, Экранабин белән тагын да кызыксына башладым, көчлән, э, көчлерәк инде. Аллаһ Тәгаләгә якынайдым дип әйтим инде. Э, намаз укый башладым әкренләп, э, өйрәнә башладым. Һәм инде минем алдымда хәләл, хәләллек туды, әйме, хәләл яшәү рәвеше, гомумән алганда, хәләл продукция. Һәм менә шуннан инде мин эзләнә башладым, Avon-да сәнди сертификат та юк, бер нәрсә дә юк. Карыйм әле мин әйтәм, бар микән шундый компанияләр, менә ассортименты әйбәт булган һәм хәләл продукция җитештерә торган. Эзли башладым, э, килеп э, эләктем мин интернетта ике компаниягә, берсе Фармаси, икенчесе Фаберлик. Икесе дә миңа бик ошады. Ләкин сайлау э, ягыннан мин инде Фаберликны сайладым, чөнки ассортимент бик зур. Белесең икән инде аяк кием аласың, телисең икән инде өстеңә кием ала аласың, әйме? Өйдә җыештыра торган теге кирәкле көнкүреш товарлары дисезме? Савыт саба юа торган мана менә бөтенсен тезеп китсәң инде монда нәрсә генә юк. Шаккаттым. Киемнәргә кадәр бар. О, мәтә минем мәхәббәт икән бу дип инде бу ассортиментка гашык булдым. Э, гашык булдым да ләкин тиз генә язылырга әле ашыкмадым башта бит инде продукцияне э, кулланып карыйсы килә үзегез беләсез уйланып йөрдем шулай интернетларда карап утырдым инде әле тиз генә язылырга ашыкмадым менә э, эштә берсендә төшке аш вакытында урамда йөри идем шундый вывеска тора инде анда бер бинада язылган фаберик дигән инде шул эшләү вакытлары язылган икән кереп карыйм әле нәрсә икән бу нинди офис икән дип шулай итеп кереп киттем мин монда бер матур гына мөлаем хатын утыра иде Ул инде миңа ничек дип әйтим, каталог тәкъдим итте. Мин сорагач инде сатып алып чыктым, заказ бирегез дип, шайтып аңа дип чыгарып җибәрде. Мин инде кайттым, шаккаттым бу ассортиментка, берничә әйбер шайтып заказ биреп карадым. Иң иң беренче заказ биргән әйберем шул саутар юа торган булды инде. Мин инде кечкенә генә суммага заказ бирдем. Бик ошады миңа, бер ике тапкыр заказ ясаганмындыр инде. Шуннан соң инде уйлый башладым, нишләп әле мин э, кешедән алыйм, үзеңә язылырга кирәк, 20% скидка бит инде акча. Э, фабрика язылган кешеләр 1000 э, генә заказ ясасалар да, 20% скидка алалар. Мин инде моңа кызыктым. Гомумән алганда миңа кирәк иде инде алмаштырырга, үземнең алыштырырга менә бу Эйвоннан китергә, фабрика күчергә. Шулай иттереп инде мин әкренләп эзләнә башладым кемгә язылырга кем астына язылырга дигәндәй интернеттан таптым мин бер яулыклы ханымны ни өчен яулыклы үзегез беләсез дингә якынайгач дин ягыннан якынрак кеше эзли башлыйсың ул инде шундый матур итеп бизнес аңлата бер видеосында мин моңа сокландым шундый түгәрәкләр ясый ничек итеп команда белән эшләргә ничек итеп менә шундый пәрәвез иттереп бик матур иттереп бу инде аңлата Бик кызыктырды ул мине. Язды мин моңа хәерле көн, мин хәзерлек белән кызыксынам, мине яздыра алмасыз микән? Ул яра, яра яздырам ди. Мин дә сорадым инде, моның ничегрәк эшләү рәвеше дип инде. Ул миңа әйтте, 50 балл ясарга кирәк һәм 5 кеше чакырырга, шундый система белән эшлибез ди. Мин ярар. Мин инде шул көн эшли башладым, 7 кеше таптым шул 2 көн эчендә. Менә 2 көн эчендә дип әйтәм, чөнки беренче көндә, икенче көндә миңа мине яздыручы булмады. Өч көн диярлек яздыручы булмады. Өченче көн үткәндә генә мин эзләнә башладым. яздырмаганнар. Ни өчен яздырдылар дип шаккаттым инде. Чөнки мин инде 7 кеше тапкан идем, 50 балл ясарлык товарым җыелган иде. Мин моңа язам инде хәзер бу Мәдинә исемле хатынга, ханымга. Мин яздыручы булмады, миңа ничек язылырга дип яңадан алай шаккатты инде. Хәзер кызларга әйтәм, алар сиңа чыкмадылармы дип. Һәм мине яздырып куйдылар. смс килә бит инде язылгач ваш консультант дип шайтыр безгә бит инде смс килә анда үзеңнең наставнигыңның номерын күрә аласың мин инде яздым әлеге наставникка эмина дип язылган иде анда шайтырып исәнләштем дә инде мин сезнең оста икән сез минем наставник икәнсез дип миңа аңлатып китегез әле дип урыс телендә язам суд бизнесы дип шайтырып сорап инде асылын аңлатып китегез әле бу бизнесның дип ул миңа ул миңа шундый кызык кына җавап бирде мин кулланучы гына нью йорк юлга бер заказ бирәм дип шайтыр кызга кирәк булды мин шаккаттым инде бик күңелем төште минем наставник юк икән дип анасы мин яңадан шушы мәдинә ханымга язып да кызларга язып дигәндәй э, ул мине таныштырды кызлар белән инде минем өстәге бер ике кеше белән һәм ул мине группага кушты шул группада утырдым да утырдым утырдым да утырдым инде әзрәк информация киләдери новинкалар турында каталог турында ә болай менә тотып алып әйдә эшлибез шулай шулай эшлибез менә шушындый система әйдә менә бүген утыр шуны эшлә иртәгә шуны эшлә дип алай итеп аңлатучы да булмады сөйләүче дә булмады Шулай итеп мин бер ел утырдым. Э, мин инде нәтиҗәм юк дип әйтә алмыйм. Мин 3% э, консультант идем, беренче айдан ук мин 3%, чөнки мин бик тырыштым. 6%-ка кадәр утырдым, 2 ел диярлек. 2 ел ярымдыр бәлки даже, күбрәк. 2 ел ярым гына түгел, күбрәк тә, 3 елга якын. Менә көннәрдән бер көнне шул 2 ел ярым булган микән инде, теге плюс-минус э, марафон турында ссылка килә хәлеге группага. Мин торам группага инде. Пчелка дигән группа инде ул безнең. Э, Монда инде Дагестан халкы утыра. Э, әйткәнемчә, мин э, мөселман кешеләренә язылдым. Дагестан структурасы турыдан туры, менә мин Татарстандан бит инде Дагестан структурасын дәвам итүче буларак, инде минем хәзер структурам, без салман структурабыз белән Дагестан структурасын дәвам итәбез Татарстанда. Һәм мин бу марафонга килеп кердем, ссылка буенча эләктем бик яхшы гына. Көн саен монда безне эшләттеләр. Эшләдек инде, ой, эшләп карадык. Бик ошады, һәрбер биремен эшләдем. Яны аны үткәрде безнең иң өстәге директорыбыз, вышестоящий директорыбыз инде иң өстәге Марьяна Умарова. Үзе. Мин сокландым ул хатынга, ул ханымга шаккаттырырлык кеше икән, ул бер тик тормый торган кеше икән. Мин сокландым, дөресен әйткәндә. Бик теләп, бик рәхәтләнеп катнаштым һәм беренче җиңүчеләр исемлегенә дә кердем мин анда, ул әле анда акчалата призлар да биргән безгә, миңа бик ошады. Шуннан соң әлеге марафон тәмамланды. Мин инде шундый батарейка шикелле бу марафоннан соң, мин инде аңладым ничек эшләргә кирәк икән һәм тотындым эшләргә. Ләкин барыбер әле марафондагы биремнәрне мин шулай ук э, көн саен эшләргә дәвам иттем инде, аңладым, менә димәк шушындый әйберләр эшләргә кирәк икән. Ләкин шулай да әле бит әле миңа белә әйтеп баручы булмагач, үзегез беләсез, аны бит әле бирем генә эшләү түгел. Син көн саен нинди дә булса нен нәрсәдер алырга тиешсең үзең наставнигыңа не көн саен булмаса да син менә аралашырга тиеш бирем бирем эшләү бирем эшләү бу бит әле үзеңне дисциплинага да салырга кирәк ә дисциплинага менә дөрес юнәлеш биреп сине менә тибеп торучы кеше булырга тиеш минем тибеп тору дип инде шундый бик кырыс яңгыраймын ләкин шулай да ул наставник булырга тиеш һәм менә шулай бик кызык итеп кенә мин эшләп киттем һәм минем бик тә инде үземнең командамны үстерәсем килде кайда булса очрашуга барып кайтасым килде тыңлыйсым килде шундый зур зур кешеләрне Һәм ишетеп алдым, Мәскәүдә конференция буласы. Мин бит инде үзем генә, минем наставнигым юк, минем командам юк, минем барча кулланышлар аста. Һәм менә шул бер кешем бар инде үземнең дус кызым килде миңа бизнеска дип килде, башка кешем юк инде. Без әкренләп шулай итеп эшләп, эшләп утырдык инде. Ул 3% консультант иде, мин 6%. 6%-тан күтәрә алмадым мин инде. Һәм э, ул елларны инде бик күп кеше кушкан иде, мин бик күп кеше куштым. Ул кешеләр белән эшләмәдем, ул минем төп зур халтам булды. Кеше куштым, куштым, бер 50 ләп кеше кушканмындыр мин анда, май аенда гына, хәтерләмим, я берәүдә бик күп куштым мин кеше. Минем астагылар да куштылар. Э, бер ике кеше бар инде шундый. Эшләмәсәләр дә кеше чакыралар иде инде. кайберләре. Ләкин без ничектер эшләп китә алмадык. Ул кешеләр белән эшләмәдек, ул безнең төп э, хата. Минем иң зур э, хатам менә шул, кешеләр белән эшләмәү. Кешене мин бик эшләп чакыра идем. Каталогка 7, 8, 10 кешегә кадәр киләдер минем, ләкин эшләмәдем. Менә шул зур хата булган. Менә э, тагын дәвам итәм инде, әзрәк читкә киттем бераз. Шул конференция турында ишетеп алгач, мин инде шушы конференциягә бару теләге белән бик озак яшәдем. Берничә атналар э, кем белән барыйм, ничек итеп иремә әйтим, э, тормыш иптәшемә әйттем инде менә әйтәм, шунда катнашасым килә, Мәскәүдә икән конференция дип ничек барып булыр икән дип. Бар инде дә ничә бармаска да инде бу менә шундый иттереп э, җавап биргәч, миңа мин дә куаныкланып киттем, тормыш иптәшем теге шундый уңай уңай итеп миңа җавап кайтаргач, димәк, ризалык булды тормыш иптәшеннән. Хәзер эзлибез алга таба юллар. Теләк зур бит инде. Сюжет Марьяна Умарованың структурасына яздым. Э, Казанда, Татарстанда, бәлки кызлар бәрәлегез конференцияда э, э, катнашучы яисә баручыгыз бардыр. Мине үзегез белә алыгыз әле дип шулай итеп мин язып куйган идем. Миңа язлар Ләйсән бар сезнең Алабугадан дип инде яздылар. Мин инде шулай Ләйсәнгә яздым Алабуганыкына. Ул директор хәзерге көндә. Миңа ул язган иде җавап, Райлә ди, без барабыз, әйдә ди, без бик шат ди инде. Ләкин ди, сине Казанда яшәгәч ди, сиңа Гүзәл Айнуллина белән танышырга кирәк. Гүзәл дә яза әле син, ди. Ул, ди, э, Казандагы бит, ди, ул конференциягә җыйна, ди. Мин шулай итеп әлеге Гүзәлне э, ВКонтакте челтәреннән эзләп таптым, яздым. Ул бик риза булды, әйдә, ди, мин бик шат, ди, танышуыма, дип, шулай итеп без аның белән Мәскәүгә барганда бергә танышып, шулай итеп э, ш- э, кызык конференциягә киттек инде. Әлеге конференция минем үсешемнең беренче адымнары булган икән. Бу конференциядә мин бик канатландым. Анда бөтен кешеләр чыгалар сәхнәгә, зур-зур чеклар тотып чыгалар инде. Шаккатып утырдым, әйтәм, шундый бәләкәй кешеләр, шундый карт кешеләр дә мәйтәм сәхнәгә чыга. Мин кемнән ким, шундый гади кешеләр сәхнәгә чыга. Шаккаттым инде, әле Гүзәлне дә чыгардылар сәхнәгә. Мин инде тагын да шаккаттым инде. Менә бит Казанда яшәп, шундый мәйтәм яшь кыз минем шикелле бер яшьтә сәхнәгә чыккан. Ә мин кемнән ким? Аннан соң таджиктан бер таджик кешесе мине бик тәсир тәсирләнде минем таджик кешесеннән сәхнәгә чыгып чыгыш ясады инде ул. Шундый сөйли, сез менә шундый наставник булыгыз ди. Ничек дип әйтте, шундый кызык итеп әйтте, урыс фразасы белән инде үзегез теләгән үзегезгә нинди наставник телисез, шундый наставник булыгыз ди. Үзегезгә нинди наставник телисез? Мен ул әйтә шундай, наставниклардан өмет итеп утырмагыз, сез үзегез наставник булырга тиешсез. Наставник хырлы байда бойды өстәгеләрдә. Сез менә, менә үзегезгә менә нинди наставник сез? Наставник безнең белән эшләмин дип әйтмәгез, әйтмәгез ди. Сез үзегез эшләргә тиешсез ди. Һәм сез шундый, шундый менә наставник булырга тиеш ди, менә команданы үстерергә тиешсез ди. Үзегез эшләгез ди командагыз белән. Шуннан соң мин шаккаттым инде. Бу әйбергә. Мин әйтәм, мин бит шундый наставник була алам. Ярар, минем белән эшләмәсеннәр. Минем э, түгел, мине белмәсеннәр дәйме? Ә мин бит үзем шундый наставник була алам. Менә кызык бит инде ул. Синең менә наставнигың э, шундый сертификатлар бирәләр, сине котлыйлар. Ә менә мин шундый әйбергә ничек тә мин мәхрүм идем. Мине менә әзрәк үскәч кенә күрә башладылар. Өстәгеләр инде алар да теге э, турыдан-тур наставникларым түгел. Рәхмәт инде аларга. Ә болай Ул бит менә рәхәт. Менә мин кайттым да шул Мәскәүдән. Мәйтәм, туктале, Райлә. Син шундый наставник булырга тиеш бит, дип, ишен анда мин тотындым. Кем менә нинди уңышка ирешә, һәрберсен котларга. Һәрберсен котларга, әйме? Бүләкләр бирергә. Үсендерергә һәрберсен, әйме? Үстерергә. Анасын команда белән эшли башладым. Шул Мәскәүдән кайткач инде миңа нидер шок булды. Мин кайтуга куркындым. Менә алып кердем э, сумкаларын, ул сумканы бушату юк инде. Кызларга да дус кызына шалтыртып, әйдә обучение ясыйбыз, итәгедән 3-4 кешем бар, все, шул 3-4 кешене кертәм. Бетте китте ясыйбыз дип, шулай килеп без утырып обучение үткәрдек. Менә шуннан э, мин тотындым эшләргә. Һәрбер кешене группага кушып, һәрберсе белән эшләп, Һәм э, шул вакытта инде Мариан Умарова әйткән иде э, форум э, үткәрәм дип Дагестанда, ләкин анда лидер званиесенә җитәргә кирәк дип әйтте инде. Бу вакытта инде без инде Мәскәүдән калган кайттык та Гүзәл белән әле без очрашу үткәрергә җыендык, очрашу үткәрдек әле без. Ул очрашу бик зур булды инде. Анда Гүзәл үзенең кешеләрен чакырды, тагын кунаклар килде безнең башка структура фаберлиге инде шул Умарованың структурасына. Һәм инде мин килдем, минем инде командам юк, шул дус кызым килде. Хәтта без бик яхшы мероприятие үткәрдек. Э, шул э, шул вакытта менә әйткәнемчә Мария Номарова форум турында әйтте Дагестанда э, ике ай тотарга кирәги лидер статусын. Мин әле 6% консультант кына. Һәм беләсезме, шунда барыр өчен мин лидер булырга уйладым. Акчам да юк инде ул кадәр күп заказ бирергә дә клиентларым да юк эчендә, командам да юк, ләкин мин лидер булырга карар кылдым. Аллаһ Тәгалә ярдәме белән, Аллаһымнан сорап, Э, лидер булам ничек тә бит. Минем акчам да җитмәде, ләкин мин үз акчаларым белән ясадым мин лидерны. Үз өстемә чыкса чыктым әйтәм, ләкин ясым. Катырып мин э, ике ай тоттым бу лидерны, беренчесе дә үз акчам белән төзәсәм, икенчесе дә җайлырак түгел. Анда инде мин әзрәк команда белән эшли башлагач, уже командамдагы кешеләр, кешеләр куша башлагач, э, җайлырак була булды инде. Шул беренче айда гына үземнең акчамны түләргә туры килде, үз өстемә чыкты, ләкин бу инде үкенечле әйбер түгел. Ирем каршы түгел итеп мөшкәшем каршы булмагач, алга. Шулай иттереп мин лидер булдым да. Дагестанга Ютубтың Гүзәл белән икәүләшеп без киттек Дагестанга. Гүзәл инде вакытта Серебро, Серебрина директор булды, Настя Габарга да старший иде ул, өлкән директор иде, э, көмеш директор булды. Э, мин инде лидер. Менә мине ул вакытта сәхнәгә чыгардылар. Минем андагы хис-кичерешләр, менә шул кемгә мин язылдым, Шул кеше дә килгән иде инде, Мәдинә ханым. Э, берничә кыз белән алар да миңа бүләк ясап килгәннәр иде. Бик хөрмәт итеп, мине менә шулай дип сәхнәгә чыгардылар. Марьян Умаров да котлады. Киләсе елга бер елдан ди, директор булыгыз ди, шулай итеп бик котлады инде. Амин, амин дип тордык инде без анда сәхнәдә. Дагестанда йөреп кайттык, экскурсияләр ясап кайттык, ой, шуды миңа да. Менә э, шуннан соң, форумнан соң мин тагын да каракланып инде алга таба эшли башладым. Анда инде миңа партнерлар килде, бизнес партнерлар килде, мин эзләдем, мин көн саен эшләдем, мин команда белән эшләп, гел-гел шулай итеп эшләп торгач, минем инде актив кешеләр дә барлыкка килде җәй көн әле тагын бер очрашу ясадым мин кызлар белән анда инде күп җыелмасак та җыелдык һәм менә ел ахырына таба анда минем инде яхшы гына балалар җыела башлады мин инде дүрт звание япкан идем анда шаккаттым инде мин бу хәлләргә бик тиз үсеш китте минем һәм көннәрдән бер көнне минем директорым үсеп чыкты Аның артыннан бер бер директорлар э, ара аралык белән инде бер веткадан э, шаккаттым. Бер кызым минем э, дүрт ай эчендә директор булды. Бик тиз күтәрелдем. Ул директор булгач, инде мин өлкән директорга да менеп утырдым. Бик озак тормады мин ике каталог тоттым директорны һәм инде өлкән директорга. Менә бу форумнарда катнашу, менә бу аралашып тору, команда белән эшләве мине шушындый зур статуска китерде. Мин шаккаттым бу беләгә. Бүгенге көндә дә менә хәзер команда команда белән эшлибез. Кызларым үсә, лидерларым үсә, һәрберсенә дә лидер булырга э, аңлатам инде. Э, һәрберсе белән эшләргә тырышам. Менә шушы Дагестаннан кайткач, э, миңа бераз шок булды, дөресен әйткәндә. Әйме, әйтәм әле улай берни сөйләмәдем безгә. Дагестанда бик нык котлады ичен Мәдинә ханым. Кайттым да, бер айдан соң мин күрәм, бу Мәдинә ханымда фабрик әйберләре юк гомумән, статус арак куябыз бит инде. Ниндидер башка компания белән куйган. Мин инде группага язам, Мәдинә, сез, мәйтәм, башка компания киттегез мәле.

Һәм менә шуннан да нык үсеп директорга җиттем инде әни. Миңа ничектер удар дип әйтәләр инде өстендә. Менә бик бик авыр кичердем яны. Чөнки менә бердәнбер мине яздырган кеше, мине әйдәп барып, әйдәп тә бармады инде ул мине. Теге барыбер нәрсә дә булса сорап куйсаң, шуңа мөрәҗәгать итә аладыр мин. Ул да теге ташлап китте дигән шикелле. Гомумән алганда, мин челтәрле бизнеста наставниксыз үстем. Үзем эзләнеп, мөстәкыйль рәвештә Ә, бүгенге көндә дә мөстәкыйль эшләп утырам, Аллага шөкер, һәм шуны әйтәсем килә, минем структура, элита Вагапова структурасы беренче урыннарда бара безнең регион буенча. Ә, мин аны инде горурланып әйтә алам, рәхмәт кызларыма. Бик зур рәхмәт һәм менә кызларга нәрсә әйтәсем килә. Ә, бер качан да бу мин миннән димәгез. Мин дә менә 3 ел килдем, нәтиҗәсез килдем инде, авыр булды миңа. 6 процентта утырдым бик озак. Наставниксыз булганга микән инде ул, э, команда белән эшләмәгәнгәме, менә шулай мин бик озак үстем. Шуңа күрә монда вакыт кирәк, монда ашыгырга кирәкми. Килгәнсез икән Чүтәлебезгә, башлагансыз икән, сезгә ниндидер бер сынаулы вакытны үтәргә кирәк. Монда бер кеше дә менә килеп, бүгеннән үк директор булмый. Әгәр дә ул менә минем ул кызым дүрт айда директор булган икән, ул бит аңа, аңа, ничек дип әйтим ул дүрт ай эчендә ул бары тик менә шундый кешеләр белән эшләп киткән алар шелтәле бизнестагы кешеләр практикасы булган кеше бәлки тиз күтәреләдер сүз дә юк ләкин менә минем кебек практикасы булмаган нольдән башлаган кешеләр алар озак үсә шуңа күрә монда бик э, түзәргә кирәк түземле булырга кирәк сабыр булырга кирәк һәм беренче көннән үк монда нәтиҗә көтмәскә бер ел дигәндә сез ныклап эшлисез икән көн саен эшлисез икән бер елдан сезнең нәтиҗә булмый калмый нинди дә булса бар нәтиҗә була ә инде ике елдан соң сезнең тагын да көчлерәк нәтиҗә була өч елдан соң сез зур директор булачаксыз Э, күп кеше менә шуны аңламый, ярты елда эшләми китеп баралар. Андыйларым да булды, звание алып китеп баручылар да. Туйдылар алар, дөресен әйткәндә, туйдылар. Шундыйлар да булды. Һәм алар менә хәзер миңа карап торалар да үкенәләр, ничек шул вакытта киттем икән әле диләр. Һәм яңадан килүчеләр дә булды. Өчәр тапкыр килүче кешеләрем бар. Э, вакыт кирәк, вакыт. Тәҗрибә белән генә монда үсешкә э, ирешергә була. Бергәләп эшләгәндә, команда белән эшләгәндә була. Шуңа күрә менә мин кызларымны һәрвакыт э, өйрәтәм инде. Лидер булырга өйрәтәм, көн саен эшләргә өйрәтәм. Менә шулай бергә бергә эшләгәндә без бердәм, без көчле. Менә шундый кечкенә генә тарих.